Ħajja waħda qalb in-nies. L-Isla pproduċiet numru ta' personaġġi importanti għal Malta. Nibda billi nsemmi l-pittur Francesco Zara mis-seklu tmintax illi wettaq ħafna xogħlijiet fi knejjes hawn Malta. Imbagħad mis-seklu dsatax nixtieq insemmi lil Louis Scicluna li huwa xi builder mill-aqwa illi kien emigra lejn l-Amerika meta kellu biss sbatax-il sena, imbagħad għall-Kanada fejn bena aktar minn 140 bastiment tal-baħar u sar famuż għall-kontribut tal-iżvilupp marittimu li għamel hemm. U aktar riċenti fis-seklu 20, tliet atturi mustaċċuni, Vitor Ingalia, Charles Stake,

Ismewit, isom dar minn ajru li u jaħasra jek jolqtuħ U illum, sammur niltaqa ma' Senglejan li għadu kif rebaħ it-titolu l-isportif tas-sena. Dejan għandu 23 sena u rebaħ diversi titoli fl-isports tal-pool, hu fil-fatt il-European Champion tal-Under 23's. Jien ta' prożuntuża li jien mill-ewwel ippreżentajt ruħi biex nilgħablu sett, imma ma mortx ħażin, eh, ġeddidt il-memorji ta' meta kont nilgħab f'żgħożiti. Kienet rosna ħfifa di. Tajba, oh, ma'

Mhux ftuħ sew jew? Iċ-ċuċċa tali ma nistax nilgħab under 23 għax. Għax bistom. Eh, ara. Għattara. Naqra, naqra l-kontra di kienet, kellim mura l-di, eja, eja. Issa t-prova tini ċans, prova tilabx tajab ħafna. Jiġifieri inti tiġi hawn kull jum għal erba' sigħat? Niġi għal iktar minn erba' sigħat, imma erba' sigħat ikunu training, fim ġifieri wara ġurnata xogħol, prattikament. Niġi hawn ikun x'ħin ikun, fim ġieli nagħmel sal-għaxra ħdasta bil-lejl hawnhekk. Fim jekk nispiċċa fis-sitta mix-xogħol, eżempju, mmur nieħu shower, nifgħal xi ħaġa u nibqa' ġejja training. Imma min jilgħab miegħek?
Jew waħdek? Ġieli nilgħab waħdi, ġieli nilgħab mal-plejers tat-tim għax hawnhekk għandna tim Premier. Ġieli nilgħab mat-teammates speċi imma inħobb nagħmel dik is-siegħa, siegħa u nofs waħdi kuljum dejjem għax waħdek isek titrenja minn dak li tbati minnu. Jekk eżempju tbati minn kolp bajda u kux, l-oħra titrenja lilu, fhimt? Nitrenja fifteen minutes kuljum ftuħ biss. Jiġifieri niftaħ kif għamilt inti fil-bidu biex nieħu ħsieb li l-bajda ma nifagħha fl-ebda pocket mal-ftuħ għax dak importanti. Il-bqija l-ikel hija normali milli nbati minnu, line-ups, sessions li nagħmlu aħna li nilagħbu. U normalment meta tiftħu tiftaħ il-logħba u per eżempju inti tkun qed tikkompeti barra, l-għan hu illi. Tiftaħ u tagħmel kollox.
Eżatt. Għalhekk hu, għalhekk jien nagħmel kwarta kuljum niftaħ biss, għaliex? Għax inti l-ftuħ huwa importanti daqs kull kolp li tilgħab. Anzi kważi kważi iżjed, għax hu l-ftuħ huwa l-ewwel ċans biex inti tagħmel kollox. Jekk inti ftaħt u mort telfa jew ftaħt u m'għamilt xejn, iċ-ċans ħa jieħdu l-ieħor, qed tifhimni? Imma jekk inti ftaħt u għamilt waħda, trid tipprova, trid tipprova tagħmel kollox, qed tifhimni? Jien tliftu mill-ewwel, rajt tnejn mela mela għamilt waħda jew tnejn għamilt qabel. Għamilt waħda mal-ftuħ u waħda mill-ewwel, jiġifieri. Tajjeb, tajjeb.
Mela, ħa nkomplu. Kella bżonn naqra oħra tagħha. Oh. Erġa ġbdu naqra raxqalek joġbok sur direttur. X'għadd? Eh, għandi l-kompetizzjoni, eh, eh. tajba, tajba, eh. Ħanejdlek inġibha tilab miegħi.
Jien ndur ġolis la Senglejani semmew li wkoll lil Juan Battista Azzopardo li tiegħu hawn bust max-xatt. Tony Ġellel malajr beda jgħidli l-istorja tiegħu u kif dan Juan, li ma kienx ried jaf bi skola, kien jintefa' ma' missieru hawn ix-xatt fejn akkwista s-sengħa ta' arkitettura navali li imbagħad kompla jistudja fi Franza. Spiċċa laħaq kulunell fl-Armata Navali tal-Arġentina u tant rebħilhom gwerer li sa semmew triq għalih ġo Buenos Aires. L-isla għandha tlett iknejjes, l-ewwel waħda hija ta' San Filippo, Puerto Salvo. Din hija punt ta' referenza għal kull min jidħol fil-Port il-Kbir għax taraha mill-ewwel. Din il-knisja inbniet fl-1596 fuq inizjattiva ta' Dun Vinċenz Caruana, it-tieni kappillan tal-isla. Inbniet għan-nies li kienu jgħixu fuq l-għolja tal-Mitħna, kif kienet magħrufa dak iż-żmien. Ġiet dedikata lill-Madonna ta' Porto, kif juri t-titular li jinsab f'din il-knisja, xogħol tal-artist Stefano Erardi. U din il-knisja ta' San Ġiljan? illi x'aktarx jgħidu illi kienet l-ewwel binja ġo l-Isla, x'ilha mibnija mis-seklu erbatax. u l-Bażilika ta' Marija Bambina, u llum se mmur niltaqa' mal-Arċipriet Dun Robin Camilleri. Dun Robin inti ilek Arċipriet mill-2014. Għidli xi ħaġa żgħira dwar il-karattru Senglean.
Il-karattru Senglean huwa wieħed ferrieħi, hawnhekk il-poplu jħobb iċċelebra. U fl-istess jien żbukkat, jiena bekk naqbel naħseb għax ta' zaqqi fom minn ngħidu aħna bil-Malti. Tajba, tajba.
Eh, edin talna floratorju li ħafna Maltin, Awċin u anke barranin jiġu hawnhekk biex jagħmlu l-wedit lir-Redentur. Devozzjoni kbira li naf li tista' tgħidli xi ħaġa dwarha inti u x'tara ta' kuljum hawnhekk.
Eh, din id-devozzjoni tmur lura l-ħafna snin. Niftakar meta sirt arċipriet, waħda mill-affarijiet li kelli f'moħħi kienet li Nagħmel ir-restawr u l-konservazzjoni ta' din l-istatwa. Fil-fatt sar u mbagħad li xtaqt huwa li joħroġ ktieb b'dokumentazzjoni fuq id-dettalji kollha storiċi u anke waqt ir-restawr li sar. U jiena ktibt fuq id-devozzjoni popolari hawnhekk fl-Isla. Hawnhekk jiġu ħafna nies minn Malta kollha u minn Għawdex u anke barranin għaliex Din l-istatwa tiġbed ħafna devoti, jiġifieri hemm ħafna wegħdiet li saru u li l-poplu jattribwihom lil Ġesù Redentur. Imma jien li nara hawnhekk nara ħafna konverżjonijiet, Claire, ħafna konverżjonijiet ta' nies li jidħlu mkissra fil-ħajja tagħhom u joħorġu minn hawnhekk kuntenti. Dan l-oratorju l-ewwel nisqu għax-xogħol tal-familja Zahra. Għandek l-erba' pitturi huma ta' Francesco Zara, bħalissa għaddej il-proċess ta' restawr u konservazzjoni. U dan l-oratorju huwa ddedikat lil Kurċifiss, is-Santissimu Kurċifiss. Hemmhekk għandna wkoll il-Vero Linjo, għandna biċċa mis-salib ta' Ġesù li wkoll għandna ċ-ċertifikat tagħha. Li ġara fil-gwerra, Claire, kien li s-saqaf ta' dan l-oratorju waqa', intlaqat wieħed mill-anġli, Waqgħet l-art ukoll, u kien hawn il-kannierja taħt, u dal-kurċifiss, kisret il-ħġieġa, u dal-kurċifiss baqa' hemmhekk. Ħaġa sabiħa li għandna fuq l-istatwa ta' hawnhekk li nistgħu ngħidu hija li ma nafux min għamilha. Għaliex din kienet instabet fost ħafna tifrik ta' bastiment U mbagħad kien hemm fuq il-bastiment kien hemm tnejn mill-Isla u kienu talbu l-kaptan sabiex l-Isla kienet għadha ma kelli statwa tagħha u kienu talbu l-kaptan sabiex jirregalawha meta jitlu fil-port tal-Isla. U mbagħad hekk kien ġara kien niżel il-kappillan u Ġifieri l-istatwa li ġiet minn qiegħ il-baħar din instabet? Instabet mat-tifrik ta' bastiment li kien tkisser. Nafu biss li hemm it-tip ta' njam huwa komuni ħafna fl-Awstrija meta konna qed nagħmlu restawr tagħha fl-2017 għamilna test fuq l-injam. U ħaġa sabiħa wkoll li l-bambina hija Biċċa njama sħiħa, mhix bil-biċċiet, jiġifieri hija sħiħa mill-istess stock, minn rasha sa saqajha, x'mbagħad il-globu li hemm kien sar minn Mariano Gerada aktar tard.
Biex tkun kompluta l-esperjenza tiegħi ġo l-Isla, għażilt li nibqa' hawn għal inżul ix-xemx u ngawdi ż-żerniq u sbieħ il-jum, għada filgħodu, bi żjara ġo dik li nafuha bħala Il-Maċina, binja storika tas-seklu sittax illum mibdula f'lukanda li tħaddan l-istorja, imżewqa b'servizz lussuż u mmodernizzat permezz ta' restawrazzjoni li saret riċenti. one of the best moments of life. Hawnhekk ħan nipprova kċina li hija msemmija fil-Michelin Guide ukoll dan ir-restaurant u il-kunċett tagħhom hu li jikkreaw riċetti Mediterranji Maltin imma jtuhom dak il-modern twist u jġibuhom lok hekk meże differenti ħalli inti tkun tista' taqsam kull ħaġa tista' dduq u taqsam minn tkun qiegħda. Ara dal-kappar żinguli.

il-vera qed inħossni turista f'pajjiżi stess. Bil-vantaġġ illi ta' Maltija li jien ikolli ċ-ċans li niltaqa' mill-qrib man-nies tal-lokal